fil-kwarantajn flimkien. Ej, ejja, dak wegħedna xi ħaġa u għadu ma bagħtilix, eh, bil-ħaqq. Kellek tibgħatilna dan u san flimkien. Ejalla u ħa ngħidlek jien, dan u san flimkien. Insellmulkom, sinjuri, nisperaw li tinsabu tajjeb, nisperaw li kellkom ġurnata kwarantina, speċjalment illum, din il-ġurnata sabiħa, ħafna nies ma kellhomx joħorġu. Sur Agius. Ekku, ekku, fil-fatt smajt ħafna rapporti li l-pulizija kellhom imorru kexkxu n-nies, jkesksu n-nies, u jiena rrid nitkellem daqsxejn ma' Joe Demicoli għax rajt post tiegħu u qed jikser il-liġi. Ħa jagħmel show hu? Ħa jagħmel show.
Għaqqas jistħi. U l-MFCC show kbir. U l-MFCC show kbir, imma tlieta min-nies biss. Mela jistħi.
Jistħi. U anke jkollhom iktar minn żewġ metri. U nsellmulu.
Nsellmulek Joe u nsellmu lilkom u nilqgħukom għall-antivirus ta' dan tad-danusar. L-antivirus tad-danusar. Fejn kuljum aħna għal siegħa bejn id-disgħa u l-għaxra ta' bilejl nipprovaw innessu kon ftit din il-Covid 19, kulħadd jitkellem fuqha san, imma għal din is-siegħa nipprovaw illi ma nitkellmux. Għalhekk aħna nħajrukom kemm tifilħu illi tixxerjaw u tgħidu bina fuq din il-biċċa xogħol li qed nagħmlu. Minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lill-Enemed illi grazzi għalihom qed inxandrulkom din ix-xandira. Tajjeb? Ekku, fuq Facebook illum, it-tema tal-lum hija li ħa nippruvaw tafu li ikkanċellaw il-festi kollha u allura iddeċidejna bħala Danusan u bħala Noli illi nippruvaw nagħmlu festa b'dak li għandna, b'dak li rnexxina ngħaqdu insomma. U għalhekk li għamilna huwa li stedinna lilkom biex tilbsu l-gear tagħkom tal-festa, il-flokk, min jaf forsi kien hemm min diġà xtrah ta' dis-sena, tajjeb, u tilbsu lilu u tingħaqdu magħna fuq Zoom. Jekk trid taqralna xi ftit għax tellajna wkoll dal-post. Il-post kien jgħid Il-festa għalija u koġdot. Tajjeb, issa ħa naqralkom ftit. Clayton Psaila, Il-festa mhux kollox għalija, għax l-ewwel il-familja però ta' tnax-il sena dħalt il-każin u dejjem ħabbejt il-festa. Inkun nistenniha minn sena għal sena. Inħoss li nkun nieqes mit-tieni familja Li sena sħiħa naħdmu flimkien għal dan il-għan. U din is-sena ħa nitlef kollox. Però, persważ li s-soċjetà tagħna wara li jgħaddi kollox se noħorġu b'saħħitna iktar minn qatt qabel. L-Unjoni ta' Ħal Luqa! Mlalla m'għamlux bħat-tiġijiet, eh? Għamluhom kollha f'Settembru. Ma ħallejna, x'diżastru. Kieku. Il-festa Ħajti qalilna Matthew Tonna Guilford xi ħaġa li naħdem minn qalbi għaliha sena sħiħa biex forsi inpattilha ftit ta' kemm tagħmel miegħi hi! Tajjeb. U meta tkun eżempju bħali minn Ħaż-Żabbar, tiġik il-festa u titlifha. Tfisser ħafna. Inti minn Ħamrun, hu? Imma jien nkun on-, jiena nkun onest, ma. Int l-unika Ħamruniż li naf illi l-festa, sinjuri, ta' tal-mistħija ta' ta' qatt ma mar il-festa tal-Ħamrun. Imma. Hu minn Ħamrun. Jekk hemm xi Ħamruniż hemm barra li qatt ma mar il-festa tal-Ħamrun, Jibgħatli, ħalli almenu ngħid, mhux waħdu. Imma San, jiena, għax kont dejjem meta kont żgħir, kont inkun f'villeġġatura, ma konniex noqogħdu ninżlu. Ta' San Pawl. Eżatt. U dik ġieli mort għal Ġieli, Ġieli, ġieli, ġieli. Dik tad-Duluri, hu l-festa. Tad-Dulu, ta', ta', ta', tal, tal, ehm, Festa tad-Duluri. Reġina tal-Martri, propju, għax San Għawdu, għax. U mbagħad, insomma, min hemm, għax l-istorja tal-festa tiegħu tkompli, sadattant qed naraw ftit mir-ritratti li bagħttulna intom, Illum dwar il-festa tagħkom, tajjeb. U mbagħad minn hemm immovja għal Witilgħajn. Witilgħajn m'hemmx xi festa kbira, ġieli mort. Ma mort qatt, li ma mort qatt. Allura l-kappillan iħallik pereż inti close miegħu. Le, ma dak meta jkollux biċċa xogħol jgħajjatli.
Ta' Sant'Anna jkun ħelu jagħlqu l-frant. Naħseb is-sena li għaddiet ħadt sehem fil-lejla Maltija ta' qabel. Sewa, le għall-marċ tinża' għall-marċ. Birżebbuġa! Birżebbuġa jkolli mmur, jkolli mmur. Hemmhekk San Pietru jiġi bid-dgħajsa. Esatt, hemmhekk iċ-cherries il-festa tkun ħafna drabi. Eh ġifieri. Le hemmhekk. Għax tixrob mur, mhux għax. U issa imma issa ma tistax taħrabha dan. Għax issa Sinjuri dal-Filiozzaw sejjer joqgħod ħalaxaq u ħalaxaq! Mill-ewwel irid jiddeċiedi jew mal-ħodor jew mal-blu, jew ma' tal-Istilla jew inkella ma' ma' ta' San Ġużepp, x'jgħidulhom? Mhux ħa nindaħal għax jien għad immur noqgħod hemm. Ma nafx insomma.
Ara, l-għaxqin kollha li qegħdin jarawna tistgħu ċċemplu u tippruvaw tinfluwenzawh ħalli joħodha din id-deċiżjoni għax ma jistax ikun imur ħa l-għaxaq u jkun għadu ma ddeċidiex ma' min ħa joqgħod. Grazzi, grazzi ħafna.
Jiena noqgħod fis-sqaq li fih sitt idjar, tlieta minnhom Santa Marija. Eħe, anka tiegħi, Santa Marija jisimha d-dar, imissa għadni ma bdejtx, għadni ħallejta kif kienet. Imma grazzi ta' kemm inti ħabib li qed twittini triq għal fejn ħammur noqgħod, eh? imma offrew li anka arblu jagħmlu li. Ejja, anka arblu. Ejja, kien żomma naħajja moħra, imma msomma. Mela, Sinjuri, għadnilkom biex tibatunna wkoll il-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp 99797979 u info at Dan hu sant dokkom biex tibagħtulna, tajjeb? U jekk għandkom iktar ritratti minn dawk tal-marċi tan-nar tal-festa, ibagħtu, ibagħtu, għan Kella!
Ejja, ħa nagħmlu l-festa li mhux ħa nagħmlu, fil-verità. Ekku.
U naraw min għandu l-ikbar festa ta' vera, għax di dejjem se naqtgħuha, eh? U għaliex? U għaliex? U għaliex? X'għandkom differenti minn ħaddieħor? Eżatt. Eżempju, aħna Ħaż-Żabbar għandna dal-arblu. Tajjeb? Inti u dieħel, eżatt. Fehem tal-pastizzi. Ejja. Illi qed ngħidlek. Kull sena ninsertah jiena. Idawruni dawra kbira. Ma kbir, eh? Arblu, għandu arblu tar-razza. U mbagħad hemm min jgħid għandna l-isbaħ vara wkoll. Aħna għandna, għandna daqsxejn. Kważi kulħadd jgħid illi l-isbaħ. Ma insomma jien mhux biex nibtagħha. Ma l-ewwel nfakrukom illi meta tkunu qed taraw il-programm fid-description tal-programm ikollok idħol magħna fuq Zoom. Jekk tinfos dak il-link jieħdok mal-ewwel fiż-Zoom. Ġabdew dan. Illi hija sistema taż-Zoom Fejn inkunu nistgħu nitkellmu ilkoll f'daqq, intkom mid-djar tagħkom u aħna minn hawnhekk. Ta' l-ajkla! Dawk huma l-għaxqin. Hemm huma! Hemm huma!
Hemm huma! Ħa nara, ejja ħa nibdew bil-mod. Dylan Garzija, Dylan.
Dylan, int ma' min qiegħ, ma' min fejn int? Mill-Fgura.
U akkanejt, akkanejt għall-festa?

Ta' San Gejtanu tat-Tamal! Tat-Tamal, l-aqwa u l-aħjar, hemm miktub, ma rridx ngħidha jien. Issa dak, isma' Nikela, ġifieri mill-Ħamrun, hawn. Mill-Ħamrun? Eħe. Taf lil xi ħadd, apparti Daniel, li hu mill-Ħamrun qatt ma mar il-festa tal-Ħamrun?
Basta bil-flokk! Aqtagħla għax qed tidgħajt. Tista' taqtagħla hemm. Il-chicken! Ħa mmorru San Pawl il-Baħar! Ara, ara, dik għanduha fresk ma żaqqu bħalissa, ara, ara, ha fresk. Qumilna naqra ħa naraw x'għandek hemm. Qum, qum, ken it, ooh! Dik mhux biċċa, dik life size tal-istatwa ta' Vera fuqu. X'jgħidulu dan?
Wow!
Hawn! Aħna l-ferħa! Għidlu!

Fis-slot tiegħek. Titkessaħx għalissa. Mela għandna lil Leon Bartolo. Leon Bartolo! Intom ma' min iżżommu? Ħa nara. Fireworks tal-Gargur. Tal-Gargur!
Insellmu lis-Sindka minn hawnhekk, lis-Sindka. Fejn tellgħuhom in-nar? Fejn tellgħuhom? Għandu t-trumbetta. Ejja, issa nitkellmu fuqha.
Fejn tellgħuh in-nar il-Gargur? Top of the world, mhux top, viċin top of the world, jiġifieri. Ara kemm tfottu affarijiet ta' ta' fejn għax hemmhekk imorru sal. Top of the world. Jiena għidt lili, għidt lili. Min jaf fejn hu top of the world min qed jismagħna jgħolli jdejh. Kulħadd jisma'.
La għandu l-istrument iktar tard u għalhekk ħa niġu bżonnok kif, tajjeb? Ħa nippruvaw nagħmlu daqsxejn ta' orkestra iddubbata b'li nsibu. Kulħadd jara hemmhekk qed nara drums ġej, qed jarma Kenit, Għandna t-trumbetta n-naħa l-oħra, ġifieri kulħadd jarma l-istrument ħalli iktar tard nidderieġu din l-orkestra improvizzata tal-programm tagħna, tajjeb? Mela, ibqgħu ejjew. Jien għandi Carnaval de Paris f'idejja, issa għamlu li tridu. Carnaval de Paris? Min qed ikellimna sa? Leon.
Leon, ejjejew! Issa nipprovaw naqblu, Kenneth! Inti taf takkumpanja jew għandek għall-parenza dak id-drums? Għadok it-tifel. Eh, mela għabdu.
Mela, ibqaw emmek nkunu għakom minn hawn ftit ieħor ħbib tagħna u apparti dan il-programm l-antivirus ta' Donusal matul il-ġurnata jkun hemm diversi klips li jintafaw fuq il-Facebook page Noli illi jkunu qed jinteressaw iż-żar u l-familji biex kunu iżommu ruħkom okkupati mal-ġurnata kollha tajjeb ħbib tagħna. Hekk hu, sinjuri, minn hawn nixtieq nispjega daqsxejn din il-paġna Noli għaliex ġiet kreata. Ġiet kreata l-ewwel nett bix-xewqa t-tajba ta' l-Enemed illi wara li fi żmien tajjeb kienu jaqilgħuha ovvjament minn fuq dak li aħna minn fuq il-petrol u affarijiet hekk li aħna nonfqu bħalkun kumpanija oħra bħalissa Spiċċaw mingħajr introjtu wkoll għax naqqasna ħafna mill-petrol, l-ajruplani huma mwaħħlin l-airport ma jistgħux jiċċaqilqu u allura tilfet ukoll ħafna flus. Però għażlet li f'dawn iż-żminijiet xorta waħda tagħti lura lill-poplu Malti illi tinvesti f'xi ħaġa li tista' żżommilkom kumpanija u minn hawn aħna nirringrazzjawhom minn qalbna u jalla ħafna kumpaniji jagħmlu dan il-pass biex jgħinu lil ħaddieħor, tajjeb? U fil-fatt barra l-hemm qed nixtieq ukoll nirringrazzjaw is-Sur Rayfield Aloisio li qed jgħinha wkoll u anke grazzja kbira lil Goal li minn hawn u ftit ieħor ħa jkunu wkoll qegħdin jgħinuna u jisponserjaw dan il-programm. U intom? Iċċekkjaw, għajdu n-nies, għamlu watch parties. Ekku, dik. Għamlu li tistgħu intom biex tgħinu lilna wkoll. Għax intkom tistgħu tagħmlu l-biċċa tagħkom ukoll, ħbieb tagħna. Tlaqna, mistednin!
Mistednin, mela, Sander, għandna lil Quintin Scerri li huwa il-President ta' waħda mill-baned ta' Ħaż-Żabbar u għandu jkun xi preżentatur Fuq tvm. Ej, ej, fost il-ħafna xogħol. Barra li wkoll dan.
Naqdu ma' ħabiba kbira tagħna ma' Ġuża tal-Blata, Ġuża Karwana ta' Żurrieq, akkanita miż-Żurrieq li di sinjuri għandha 'l fuq minn 100 u xi ħaġa. 112 għandha. U għadha tinżel il-marċ fuq l-ispallel tan-nies, tajjeb? Għalkemm diġa rajnieh ħa nkunu qed nitħaddtu wkoll ma' Kevin Abela, mużiċist Prim suraġuż barra illi ukoll għandu il-brass band tiegħu. Ekku, ekku, huwa fl-Orkestra Nazzjonali kif qalilna wkoll. Iktar tard ukoll aħna ningħaqdu ma' Jonathan mill-Belent, hawn mill-.
Belant, taż-Żejtun. Tal-Belant, insomma taż-Żejtun, u flimkien miegħu ħa naraw daqsxejn x'għamlu dawn, x'għamlu biċċa xogħol virtwali tajba ħafna. Naħseb aħjar minnha jmorru, ma insomma. Wasal il-ħin għall-Antivirus News! U sinjuri, aħbar tajba. Ej, Aħbar tajb, tajba nieħdu u gost nilqawkom nibdew. għall-antivirus news u mhux ħan nitkellmu fuq il-korona. Iżda fuq il-gas. Il-gas minn nhar l-erba qed jgħidu li ħajonqosu propja għandna kollegament mal-President il-Kbir net net tal-gassijiet kollha ta' Malta.
Kif aħna Daniel alright? Jiena l-president tal-kumpaniji kollha tal-gass Malti kif qed tindunaw. Iva Daniel, għarafna għarafna l-mument u naħsbu li anke aħna għandna nagħmlu s-sehem tagħna u fejn nistgħu ngħinu lill-poplu li bħalissa jinsab magħfus mhux ħażin U fil-fatt iddeċidejna li nraħħsu l-gass minn sittax-il ewro l-bomblu niżżilnieh għal ħmistax-il ewro l-bomblu. Prosit, għax dik hija miżura li qed tara l-post tal-poplu. Jiġifieri li ħa nagħmlu wkoll biex ikunu jafu, biex inkunu nafu bejnietna jiena u inti, ċekkinna kemm kemm żgħira l-bomblu tal-gass. Fil-fatt dan huwa d-daqs il-ġdid, ara kemm hu. Handy biex iġġorru minn post għal ieħor, veru komdu, u aqqas biss tinduna, eh, ġifieri fejn il-bomblu l-antik, u vera x'qed ngħidlek għax kieku laqqas biss tinduna. Ejja kuraġġ, ħa noħorġu minnha dis-sitwazzjoni. Bl-għajnuna ta' kumpaniji bħal tagħkom, grazzi, naħseb l-istess strateġista tas-sanitizer dan qed mhux vera, vera ħa jorħos il-gass, imma mhux vera jkun qed jorħos

Tkunux iktar minn tlieta, qatt. Ibqgħu. Wieħed u dejjem żommu d-distanza. Ibqgħu id-dar. Hekk.
Ibqgħu Ibqgħu id-dar. id-dar.
Mela, x'kont qed ngħidu? Illum ukoll huwa jum il-ħelsien, il-ġurnata fejn ħlisna mill-Ingliżi. Ekku, ekku, ekku. Però, staqsejnikom ukoll fuq Facebook, x'ħallejna, x'ħallewna dal-Ingliżi, x'ħallewna? Ħallewna l-English Time, li eżempju nibdew il-konferenzi bih, li jibda dal-programm dejjem b'dik it-tikka żgħira ta' art, dak kollu minn għandhom ħadnieh. Ħallewlna lil dik l-istatwa tar-Reġina quddiem il-librerija bis-swaba' nieqsin u bil-ħara talħa minn fuqha. Li ma nafx meta jirranġawhomlha l-ħara tal-swaba'. Sewwhomlha subajha ħalejna din. Jiswew daqshekk flus, eh? Erbat iswab', mela kważi kważi ħa nibda kampanja jien. Ejja niġbru, naf li huwa mument illi kulħadd irid iżomm, imma Għal erbat is-swaba' ħa nibda kampanja Ejja nagħmlulha s-swaba' r-Reġina. U mhux b'hekk, inqas jekk nagħmluhom tal-mannequins. Mhux hekk, mhux hekk.
Ħallewna wkoll diversi kliem, Sander. Tipo? Tipo, fuck you.
Eh, u ma dik?
Hija. Il-fish and chips.
It-te li tant inħobbu nieħduh bil-ħalib bħalhom. Vera, vera, vera.
U li nsuqu eżempju fuq ix-xelluk, dik huma. Allavolja ġieli jkun hemm xi wieħed ħaramejjed u jsuq fuq il-lemin, imma dawk affarijiet jiġru hawn Malta wkoll. U parti minn dan il-programm, Sinjuri, inħajrukom dejjem, dejjem, dejjem biex tibagħtulna jekk ikun se jkollkom il-birthday u aħna nagħmlu dawn it-tip ta' surprises. Illum hija familja speċjali ħafna. Fil-fatt, ħa naraw jekk hix qiegħda fuq il-linja. Hello.
Hello. Bellissima!
Kif inti, Gaja? All right. Qed joħroġlok xarabjat jew għadek żgħira xarabjat int?

Eh, ħafna. Age, ages ago kif jgħidu l-Ingliżi, ages ago. Isma' awguri. Thank you. Kif iċċelebrajtu l-berde, x'għamlulek? Marret salċina.
Fuq is-sofa nagħmel ħafra.
Xiex? Xamilt? Xamiltu?
Ħofra s-sufan.
Ħofra, ħofra, eh. eh, eh, fimni, wara ċert weta tibda tizdiet minn warejwa u kulħadd jgħidha di. Isma' Gaja kemm ktibtilha?
U ma tafa. Kemm ħelu Kemm ħelu l-qattus. Kemm ħelu l-pusi, il-pusi vera ħelu. Isma, kemm ktibtila klim sabiħ lil mami.
Thank you. Hi Mark. Gaia, isma', nistgħu xi darba nibbukkjawk tkantgħalna waħda fl-aħħar tal-programm? Mela, tistgħux. Eh, lejn l-aħħar għax dak il-ħin ma jisimgħux ħafna nies, allura. Femmok issa!
Gaia, tiftakarha mel żmien twil jgħajjatlek Gaia? Gaia! Kemm hu antipatku minn wara. Tant, ċe? Eh?
Isma', ommok, ommok kif tħossha l-għandha lilek bħala tifla? Kburija ħafna.
Nistgħu nitkellmu ma' ommok mhux miegħek jekk jogħġbok? Għax il-birthday tagħha issa. Kif tħossok hi, kif tħossok? Darba oħra ma nagħmel daqsxejn xagħri u nilbes floksura. Le, le, aħna, aħna l-idea li nsibuhom imdandnin. Ifhimni, xorta qed narawkom iskom qegħdin fil-qiegħ tal-baħar illum. Noqgħodx tinkwieta. Isma', happy birthday sabiħa, miegħek hemm Angel House ukoll għandha l-birthday u hemm naqra nies ta'. Awguri lil kulħadd b'għewsa kbira u ibqgħu id-dar. Bye bye.
Ciao ciao ciao. Ciao ciao sbieħ. Mela jekk jkollkom il-birthday ibagħtulna u aħna nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nippruvaw. Kieku nsibu xi sponsor. Isma' di, li ja nagħmlu delivery ta' cake għal min ikollu l-birthday mhux tajba sa. Eh vera, jekk hemm xi ħadd xi pastiċċerija li forsi għadha taħdem. Għadha taħdem. Anka jien naf kukki minn daw jew xi ħaġa. Tajjeb, noħdu ilhom. Mela, morru lura l-festi, sinjuri, jien naqdu ma' ħabib kbir tagħna illi sissa du ma ċaqlaq xittiċ, sissa, nispera ma ċaqlaq xittiċ. Le, le, le, le.
Imma, sinjuri, apparti hekk illum mhux se nkellmuh bħala ħabib tagħna ħad indunaw id-distak li hemm bejnietna, imma nkellmuh fil-ambitu ta' president tal-banda Issa jidilna hu x'jisimha eżatt biex nħawwadhom. Press!
Kif aħna? Prosit lill-President! Ejja, għadtlek biex tilbes tal-President tal-Banda, kif int mitluq hekk? Għax, ifhimni, bħalissa off duty peress li l-każin magħluq. Eh, magħluqin.
Quentin, di, di, mal-ewwel kont ħa nistaqsielek, tista' tgħiduli għaliex kull każin ikollhom ritratt b'idejhom fuq Fuq, fuq, fuq. Biex ma jmissux l-istrument. Eh, eh.
U bl-ingravata li tattilhom il-parti tagħhom. Il-protokoll dak, il-protokoll. Eh, il-protokoll li jdek titfaħħom hemm. Ekku, ekku, biex iżomma tradizzjoni. Proset, bin, proset.
Isma, la kem kont affarijiet fħajtek int, kien sindku kien x'kien iktar preżentatur ta' televisioni. Għadek? Għadek, għadu, għadu. Għadu, għadu, għadu, sissa għadu. Sissa dak mniex il-korona fajtu. Le, kwid, le!
Imma president tal-banda, kif spiċċa l-president tal-banda? Jina niftakru, eżmin li kien jikkambazja.
Saqsil ta' maġembek, għadkun taf kif. Imma dejjem xtaqta, jisek bil-fors, u biex spiċċajtek.
Ma najċ li dejjem xtaqta, ta' ma naħseb fil- Hekk, ili minn meta kont żgħir li nipparteċipa fil-festa, insomma, u ngħin lil ħafna mill-ħbieb tiegħi li f'Settembru nkunu qegħdin nippreparaw għall-festa. Insomma, minn hawn u minn hemm spiċċajt il-President tal-Casino. Isma', dil-Korona fottitlek naqra affarijiet bħala kwintill. X'għadha?
S'issa għadek imdendel bit-tieġ.
S'issa. S'issa. Touch wood. Ħa. Eżempju, meta tiddeċiedi li tħassarx jew le tieġ, għax din hi li biex nistaqsi. Dejjem nistgħu nagħmlu programm fuqha, eh? Ejja, ejja, ħa nniżżilha. Imma meta, meta, Quinn, hekk, meta għandek ittir? Ma, hemm minni ngħidlek li laqqas naf inwieġbek, jiġifieri s'issa Settembru ġa ħassart kull ħaġa li kelli f'ħajti, kulma fadal l-aħħar jum. Issa jew. Issa hu, peress li hu tajjeb, Il-banda ġabha t-tieġ u ffranka l-banda tiegħu, hekk kif, eh? Ew, hekk. Eh, issa li ffrankajna l-festa dis-sena kollox għat-tieġ, hux ġej issa?
Nies fuq l-idejn! Isma', u kif qed issabbarhom imma l-partitarji tal-Gazin billi ma jiltaqgħux u hekk, kif x'qed tagħmlu? Ifhimni, m'aħniex niltaqgħu, xorta spiċċajna qed niltaqgħu ħafna fuq Skype. Aha. U kulħadd qed jieħu pjaċir bis-sistema għax hemm min ovvjament jaf juża Skype u mbagħad hemm min ma jafx juża Skype allura din tkun il-farsa tal-laqgħat li qed isiru. Hallo! Hallo!
Hallo!
Min tara mnieħru minflok għajnejh u min tara għajnejh minflok widnejh. U mbagħad tvarja l-età, ġifieri dik tilgħab rwol importanti. Rajtu dan ir-ritratt, Quinn?

Dak it-twil. Le ta' Quentin.
U inti toqgħodx tfarfar mir-responsabiltajiet tiegħek bħala żabbari. Irrid niġi mqandel. Issa temmnuni li jiena nħossni naqra żabbari wkoll. Ejja, għalkemm. Darba ġie l-festa miegħi u Tliftu kont, kien waqali minn fuq mutur niftakar. Imma nista' ma nsemma dawn l-affarijiet. Ma nsemma ma nidħlux fiha. Kien għamel ħabta jintilef fil-festa jien għedu għaddi. Ej, ej, ej.
Immissa ma dix għalli. Kemm ilu ma di, ma dux. Aw, biex xort, biex xort lix.
Aqqas l-SPCA ma jlaħqu miegħu qegħdin.
Isma' Quintin, awguri. Awguri għar-raġel tad-deheb. Nirringrazzjakom, nirringrazzjakom. Tajjeb. Isma' jekk isir jew ma jsirx it-tiet xorta ħa niġbor ir-rigali, ġifieri ħejru. Isma' bit-tiġijiet li għandi f'Settembru mhux iktar minn 10 euro sa jmissek qed ngħidlek jien. Inkella ċaqilqu. Ciao Quintin, inselmulek u viva l-festi! Mela, sinjuri, il-logħba tal-bieraħ li għamilna online hija l-kompetizzjoni tista' trebbaħkom 20 ewro grazzi għall-Enemed. Minn hawnhekk nerġgħu nirringrazzjaw lill-Enemed li jibqgħu jroxxu, iroxxu. Mela, kellna, kellkom, insomma, intom għax aħna ma nistgħux nieħdu sehem peress li familjari, tista' żżomm id-distanza please, kellkom iddaħħlu lampa u sieq issa, fim, le, hija lampa u sieq. U ejja naraw biex ħriġtu.

lil Emma li bagħtitilna dan ir-ritratt artistiku. Pulit, eh, pulit. Anka l-aydin fil-fatt it-tekniku artistiku tagħna għoxbu ħafna. Ej, U ej, fil-verità ej, ej, ej. hija il-persuna m'iniex ċert jekk raxda qabel l-oħra biex qalilna li għoxbu ħafna, imma din hija r-rebbieħa tal-lum. Emma, inti ħa tieħu voucher ta' 20 ewro, nispera li s-suq jekk le ttieħ il xi ħadd ieħor, x'tidher żgħira għalik qed ngħid. U l-logħba tal-lum, x'inhuma l-istampi tal-lum dan? Mela, għax tpoġġejt fuqhom. Mela llum għandna xemx, U din x'inhi? U kalzetta. Xemx u kalzetta. Xemx u kalzetta. intom titu tiħdu ritratt fejn ikun hemm xi tip ta' xemx issaraw x'ħa tagħmlu intkom, kalzetta u tidu tidru intom. Xi ħadd minnkom ħajkun qed jirbaħ 20 euro voucher grazzi għal Enemed u daw tibatuhom fuq 9979799 minn issa stess. Iktar ma tibatu, iktar nieħdu pjaċir U nurruhom kollha nippruvaw ejja nibdew. Ekku, mela nerġgħu mmorru bin-nies kollha on online ħa naraw. Fejn huma l-partitarji? Jekk għadx baqa' għandna hemm għandna xi ħadd ġdid hemmhekk, ha, Nathan kellimnieh, Nathan. Nathan hemm kien l-ewwel, ha, Nathan kif int? Le, kienx hemm.
Ejwe, u x'hemm kont? Hemm kien. U x'hemm kont, Nathan? Eh? U xem kont? Hemm kont, hemm kont. Inti x'għandek fuq il-flok dak San Nikola?
Ejwa ta' Siġġiewi. Eh, għandkom festa kbira intom? Għandna naqa' festa kbiru. Pjazza żgur, pjazza kbira. Il-panzer hemm ikun il-festa l-panzer? Mela, mela, mela. Il-panzer jisu xi ħaġa nazzjonali, jo. Issa għandek il-monument. Maronja Abela?
Maronia. Maronia. Maro. Eh, mux li la għed nejt. Raketi, xej, Maronia, ora, tħallu għal Maronia. Xej, ora, mela. Jutjata għada.
Mela, għanna. Morru ġibu l-istrumenti, minn għandu l-istrumenti, għajjeb, għalli minn għafti tiħor. Intuwa, intuwa.
Eh, issa għani naqdu fil-fat ma ħabiba kbira tana, ma nanna tajjeb, konna najdula fuq il-radju. illi din ukoll għandha l-birthday illum, issa nkantawlha happy birthday, imma apparti li għandha l-birthday hija akkanita kbira tal-festa u għandi kurżità kbira ħa nara kif ħa jirnexxilha. Ftit ta' rasha naf, ftit ta' rasha fil-festa li se tagħmel. Ejja naf, ma nafx se tagħmel. Hello! Hawn Nan! Għemmi! Nan, Nan, ejja, poġġi.
Tibdiex teċita ruħek, żommu dritt. Poġġi bil-qiegħda.

69.
Vera? Ma 69 fl-imkien, mela, eżatta. Jalla, uħanajdlek jien. Isma nan, inti akkanitissima tal-festa, mux jek? Jgħab dispjaċir kbajr, li mux ħajt minna l-festa. Eh, u xiex tfisser imma li, ġili l-għora ħagġa f'da 69 sena bis festa?
Ma tantx ħa ngħidlek fi żmen ommi pereżempju, ommi kien itlaqgħana, aħna dajjem għand ommi, tafx il-beb t'ommi kien qisu l-beb tal-qubla. Eh?
Il-beb tal-qubla, tal-midwife. Eh, tal-qubla. All right. Eh.
Min ġej u min sajjer, min ġej u min sajjer. Sewwa.
Eh. Imma l-bocca t'Alla qatt ma ħallajnija waħidha. Sew. Allura imma fil-fastaj u fil-Milet u fil-fastaj. Hi dik spaċjuli, eh? Kulħedd għand ummi. Hekk hu.
Nan, inti, inti għalkemm kbira fl-età m'għadek Alla jbierkek tmur taqbeż fil-marċ fuq l-ispalel u hekk, eh?

Le, oh, le. Bermuda mmaw. Biex Bermuda, ġveri, ma jkollok xej jider, mux hekk? Jod.
Mux hekk.
Nan, qed eh. toqgħod ġewwa peress li għandek over 65. Eh, bil-fors.
Mela. Eh, mela.
bil-fors, bil-fors.
Xini?
Aħna bl-aħmor. Bl-aħmor, barra, bl-aħmor. Eh, le, ma toqgħod ġewwa issa għandek 69 eh, għax inkella jekk jilħok il-virus inti tiġi persuna vulnerabbli, eh, importanti.
Kawwata. X'inhu?
Illi ġewwa ġimgħat. Eh, mela.
U kif sejra mar-raġel?
Tajjub tajjub qiegħed isfel.
Għax int demonju u anġlu miskin hawnhekk ara ritratt li konna ħadna Nan, meta konna isma' minni toħroġx għax ferr qed idur, qed idur it-toroq hu apparentament. Isma' Nan. Imur Tina ew Ġożeff. Eh. Eh.

Kollox nagħmlu mill-aħjar. Hawn urukom l-aħwa ħuti. Kemm aħna kbar! Brava nan, brava, brava, proset. Nan, happy birthday u l-bambin miegħek jalla jtik 69 oħra.

kif qomt, eh. tlajt il-ħwajjeġ, mbagħad bad inħid. Eh. Nagħmel il-frodo, kalli bżonn ġiex frodo, għax jen biex not fil-għada u nilbis dok il-fardoli. Eh. Frodo l-eżatt x'inhu, mannat? Tal-Lord of the Rings.

Dak li jkollkom fil-fatt illum irċivejt xi videos ta' nies li sajru wkoll. Fil-fatt naħseb iktar quddiem nagħmlu programm dwar l-ikel li qed tieklu għax hemm min qed jeżaġera tajjeb. U araw x'idea tajba ġiet lil dal-persuna. Mela, peress li l-ħin kollu qegħdin id-dar, da ddeċieda li jaqsam il-ġurnata tiegħu f'erba' biċċiet tajjeb. Eżempju għamel Exercise, Inaddaf, jaqra u jieħu dak il-flixkun birra, qassamhom sew f'pie chart, agħmel dik li ddawwar hekk biex fuq l-imtiġi jieħu, araw naqra xi ġmiel. Alla jbierek dejjem fuq il-birra tiġi kibha sejjer hekk. Imma sinjuri għana nieqfu ftit, nieqfu ftit u naħsbu eh, fl-ispiritwalità tagħna, il-gwida tagħna Father Gordon, il-Kappillan Lajburista ta' Sliema.
Ġejjin fuqi jew le, ħuti? Għax nibda nizbalja jena, nibda nizbalja jena xina l-lum għed titkellem, rajtu ħallejt il-side bangs, eh? X'taħseb? Chris Ander. Eh, Father Charles li għamil eżerċizzi mandu. Semmi ulix!
Semmi ulix. Maħruqu bi, Father. Nselmulkom u nilqakom għal-rokna spirituali f'dal-programm misħut li għed titella Chris Ander għagġus. Chris Ander. Għidli.
Kollox sibna l-kaptu li nagħmlu. Eħe.
Tipo? Quddies online. Veru. Saret. Veru, qed issir kuljum.
Eżerċizzji online.
Eh, tas- Lis- Saret. la- Lis anka naħseb speakers fit-triq qed jagħmlu għax Ija, jagħmlu storvju. Sander maħruq sew ma' Fader Charles Tabone għax kelli għax- għax għax taslima wkoll u jiena kelli nagħmelhom hemm. imma- Eh, eh, u hi- imma Però ġej. issa jiena ħriġt b'xi ħaġa ultramoderna. X'inhi? In-nisa timmissjaw li jqaru. sewa.
U jiena ħriġt application jekk jogħġbok idħol fuq il fuq l-Apple Store jew inkella fuq l-oħra. Eħe, għawi għate. U nizila, r-arma fader Gordon. Din, r-arma fader, all right, nizlet, x'nagħmel sa? U ibda, segwi l-istruzzjonijiet. Mela, all right. Fija, inti taqsam id-dnubiet Fit-tnejn. Eh, fidejk, Sander. Mela, jekk għandek iktar minn. Jekk għandek iktar minn 10 dnubiet, għafas hawn. Jekk għandek inqas, għafas hawnhekk.
Għafast. Jekk inti laburist, għafas blu, aħmar jekk inti nazzjonalist għafas blu. Imma imma li xanti nafas blu aħmar, xi ġifieri? Mela mela l-qrar mhux l-istess għal kulħadd. O żgur li le! Eh le? Sura ġows.
O żgur li le.
Eh, sewwa, mela hekk.
Ibda niżżel id-dnubietek jogħġbok. All right.
Barra li ġa dnibt li inti ġieli ivvutajt li Nazzjonalisti għax niżżilt hemmhekk. Ejja mamma ma tistax toqgħod tikxifni di l-rar ma jikxfux affarijiet. Eh, eh. Ha, daħħalt. Ejja sora ġus. Rajt film tan-nettinin? Ejja ma
l-application tikxfek sur kappilla, mux tajjeb u. Le, le, le, eh. jena nara kollox sur raġu su jena għed eh. nikxfek, mux l-application jena. Talli inti għamilt dak id-dnub ħa jkollok tgħid erba' rożarji. Għanina ta' filmat wieħed. Eh, eh, mela, gravi, eh, di, jew gravi. Mux gravi daqs li kiku tara net news, għax kiku tara il-penitenza biex inti tkun qed tara dak l-istazzjon, sora ġus, eh? All right.
Inti għall-infern ħatmur. Alan Fern?
Chris Fern, Chris Fern. Ara, ara, ħalli aħi. Sur Kappillan, daw l-applications toħroġ bihom int u daw l-affarijiet. Ah.
Jena nishtiqkom mill jekk għandkom xi talb, jew ka xi maħfriet li tixtiquna li nitolbukom, hekk joġobkom itlu fuq 99 Seven Nine, Seven Nine, Seven Nine, niżlu nemmek u aħna naħsbu fikom. Aħna tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Tażliema, il-bambin magħkom. Tajjeb, mela, sinjuri ħa nerġgħu mmorru fuq iz-Zoom hemm Kevin Abela hemmhekk fost il-mistednin. Kif? Kif inti? Kif inti kif?
Tajjeb, ta. Mela, konna din ngħidu l-ewwel illi intom tal-Orkestra Nazzjonali għakkom għaddejjin, mhux hekk?
Aħna qegħdin id-dar, però qed nagħmlu xi recordings u nippreparaw affarijiet mid-dar. Imma spjega ħi.
Ovvjament. Spjega li kif taħdem, li taħdem mid-dar bħala mużiċist sewwa.
Ovvjament, qed nagħmlu xi proġetti tal-orkestra li bħalissa ħerġin tikka tikka ġifieri qed joħorġu tnejn fil-ġimgħa. Qed nagħmlu xi affarijiet biex ukoll nuru li one aħna rridu nibqgħu attivi bħala orkestra u two ovvjament rridu nibqgħu in shape għax ma tistax tħalli taħt din il-biċċa tax-xogħol.
Ma ma tistax Ma tistax tintelaq. tħalli l-istrument jirtira, mhux Mhux hekk? hekk?
Għandna Ma delay. tistax, le. Le. Lis- Ma tistax tħallih Isma', jirtira. ha, Lanqas xejn.
taf li l-Gvern ħareġ dawn l-iskemi għal min qed jaħdem mid-dar? Issa fil-każ tagħkom, għax inti jekk ikollok computer tista' tapplika għalih. Fil-każ tagħkom, eżempju inti trumbetta li naf li ddoqqha sew, tista' tapplika għal sussidju fuq Eh. it-trumbetta tiegħek?
Ma naħsibx. Le, ma nistax.
Memx klausola. Dak kemm iddaħlu l-kod, ma nafx kod, għandkom ta' trombetta u. Mem, isma. Eh, il-kod għadu ma ħarix. Issa nkellmu, nkellmu l-Robert, jew l-Edward. Intkom, eh, meta tkunu għet s-segwu, u possibli li s-segwu forsi jek kunem xifti delay minħabba l-issur ma tkun għaddejek? Jew mhux online jidderieġi s-sunnat. Possibbli. Impossibbli.
Impossibbli qed tgħid int kif. Il-fatt jien hawnhekk nixtieq nixtieq nisfidak jekk tippermetti li mela e nixelu l kulħadd nerġgħu ħanaraw jekk irnexxilekx Tidderiġi. Tidderiġi l-orkestra tagħna tal-antivirus hawn Fil-fatt ħa naraw xi strumenti għandna. Mela, min għandu l-istrument jurihulna, Mela. uruna l-istrument. Em, Benji għandu kitarra, em, em, l-ieħor għandu trumbetta, Ehem, mela, l-oħrajn nalquhom kollha, nalquhom kollha, nżommuhom, mela, int x'għandek, Nathan, għandek xi ħaġa xi strument? Mur ġib borma, mu, mur ġib borma. Nathan, doq, doq bħal hekk, hekk ara.

Doq id-draps. Aw, ġej, ġej, jistibel. Eh, Surmast Kevin Abela. Għan ipruvaw, all right? Għanna l-bandist Leon Bartolo għandu Carnaval du Paris. Naħdmu bija? Tajja. Imma irridu kun jafa kull ħadd. Eh, Sana, maħjara għandu l-iktar strumentu għali. Imma ma jibdaw, mela, kif?
Inti għettarom l-ismijiet,
Le, mu qed nara xejn. Mela għan id-deri ġiftit jien, ora għan għajdlek miħa jibda, Leon, lest? Għan imxu ek, għara. Mela, xin namelek, Leon, umbat Kenneth, umbat Noel, umbat ħajdoq Benjamin, U fl-aħħar nagħrqu b'nejtin bil-qniepen, tajjeb? Tajjeb, fthemna.
Din id-diska. Alla jibgħatha tajba. Le, kulħadd jista' jdoqq li jrid. Li jrid, band Tlaqna.
Ocean Queen. One, two, three! Chicken!
Ejja.
Ejja, Noel!

Nitmina li kritika tinstema nejt, bla ħedġa dik il-qabbira, bla ħedġa, kif? Jiddispjaċina aħjar tibqa mal orkestra Nazzjonali jena tħansibu xi talent ġdid Ma rnexxilniex, għandek raġun, ma tistax issir online. Ka nispeċċaw bil-pulizija wara l-bieb. Tista' ssir, le tista' ssir. Tista' ssir. Imma mhux hekk. Mhux hekk, irridu norganizzawna iktar irwieħna.
Kif? Irridu norganizzawna iktar irwieħna. Daqshekk, daqshekk. Xorta naħseb li kien mument ta' zoom kbir. Eh? Għanna bżon Għanna bżon naqra Ciao Alissa, ciao, grazzi kif. Hu, stay safe u komplu eh, tuna pjaċir para l-Orkestra Nazzjonali tajjeb. Bella, infakrukom fil-kompetizzjoni illum intom tridu tiħdu ritratt b'kalzetta u xi ħaġa li għandha x'taqsam max-xemx u tridu tidhru intom jew xi ħadd minnkom jew iddeċidejna li anke l-annimali tagħkom jgħoddu. Xi ħadd minnkom għada ħa jkun qed jirbaħ 20 ewro voucher grazzi għal Remed li dejjem ituna l-vouchers. Infakkrukom 99797979 biex tkunu tistgħu tibgħatulna ritratti issa stess ħbieb tagħna. Hekk hu, u minn hawn ftit ieħor se ningħaqdu din id-darba ma' xi ħadd li vera għamilha dil-biċċa xogħol tajjeb. Ħa ningħaqdu ma' Jonathan, li Jonathan huwa mill-Belent, mill-banda tal-Belent taż-Żejtun, u dawn li għamlu, u issa jispjegalna kif għamilha, irnexxielhom jingħaqdu l-bandisti kollha online u jdoqqu l-innu Malti. Ma nafx Jonathan hux qiegħed fuq il-linja? Hawn, Jan, kif inti? Jiena naħseb li inti qalbek sewda qiegħed żgur. Għaxina naf kem u mal-qalbek daw l-attivitajiet, ux vera?
Ovvijament, jina taw tal dejjem fizim sħabi kolla kif dejjem nejdilkom, tajjeb, li kolla eh, qalbna sewda fuq daw l-affarijiet li mus se jisiru, ġviri, eh, Fehmni ftit x'mhux se jsir min-naħa tagħkom, għandkom il-Belem Music Festival, le l-ewwel kieku? Iva, grazzi wkoll, proset f'isem sħabi grazzi lilkom ta' din id-diskursata. Tajjeb. Għali, intom hemm fuq is-sodda. Ej, ej, aħna, aħna. Imma tiegħek ma titlax u tinżelx bejn bħal tagħna. Daqshekk sofistikata tiegħi. Le, le, le.
Għidilna naqra. Ħbieb, aħna ovvjament ġiet tħabbret li l-festa il-festi Malti mhux se jsiru, jiġifieri dik l-ewwel primarjament l-ewwel daqqa fis-sens fiċ-ċirkustanzi preżenti, jiġifieri qalbna sewda l-iktar ħabba dik ovvjament. Aħna kieku niċċelebrawha f'Ġunju, jiġifieri aktar aktar viċin ukoll allura l-ħaġa jaf tkun għadha daqsxejn. Però Il-Galant Festival ukoll, aħna issa nitkellmu fuq il-filmat li semmejtu tal-banda però la saqsejtuni dwar dawn l-affarijiet. Il-Galant Festival jiġi proprju xi xahar qabel festa dejjem. Marlek id-dawl. Għandek sena mnelħa għandek. Għandi?
Sena mnejka, għala jdielek eżatt. Isma. Isma, ħansaqsik li, peress li dis-sena ma tagħmlux il-festa, il-flus li ma tonfqux iżidhom ma ta' sena ta' wara, jew kella jġibukom ftit ftakom.
Ifhem li fil-verità bħal mhux ħa nonfqu għandna ħafna attivitajiet mħassrin allura mhux se ndaħħlu. Ekku le veru. Labt li hawn bro, labt. Ngħid jien la rnexxilkom tagħmlu banda li minn hawn ftit ieħor ħa narawha sħiħa virtwali, ma titħajrux tagħmlu l-music festival sħiħ virtwali.
Ija xi ħaġa aħna bħala tim kellna kollox l-istant għall-festival bħas-soltu, eh. kellna kollox l-istant illi eh, konna se nħabbru f'nofs Marzu u kien kollox se jiġi ġifieri kien kollox magħluq. Imma badna mbagħad minn wara dakinhar, issa wasalna fit minn Marzu llum, eh, minn 15 ġifieri minn dakinhar law li kellna noħorġu anki l-aħbar ta' l-ischedule illi niddiskutu ħafna affarijiet oħra.
Nisperaw falla li mux ħatamluħ f'Settembru u koll. Għaxin kella.
Għaxin tiġiet, għaxin tiġiet. Għandi tiġ kull jum kważi, tiġ kull jum. Isma, fem din daqxej, kif irnexxilek taqbad il-banda kolla, jo mux inti, insomma naħseb li t-tim tijak kollu tajjeb, kif irnexxilkom Xi ħaġa li ppruvajna nagħmluha issa aħna u nafu kemm hi komplikata, ġ'ovvjament dak ma jkunx imqabbad sew, dak mhux jisma'. Flok orkestra għamilna pudina aħna, pudina kbira. Kif irnexxielkom taħdmuha? Ħa ngħidlek, qegħdin tim kif għedt inti, jien u l-PRO u hemm tim ta' aħna għandna l-kummissjoni PR issa llum ukoll il-Bilanz, tim ħabrieki ħafna, nsellmilhom minn hawn lil sħabi. Bdiet minn hemm l-idea. Bħala tim nibnu kollox bħala tim. Aħna infatti qed iżżru ħafna affarijiet oħra wkoll għall-ħmistax li ġejjin hemm qed naħdmu skeda. Ovvjament filmat bħal da talab l-ewwel li jkollna nies mill-banda involuti li imorru bil-messaġġ għand il-bandisti x'għandna f'rasna, il-bandisti kolli ngħid u nsellmulhom ukoll minn hawn l-idea laqgħu ħafna. Jiġifieri infatti Concord hawn 38 bandist għalih. Ġifieri inti